Makato ducu litino Acholi ma gin gin guringo komgi nicakke ki kare ka min kare kubote i kare pa Yoweri ma gin tye woko gin dong pe gingeyo Amarwa omoro maber, ento gin wene acoli. Gin ma guribo ni bene pi paco tekgi weko gin ducu ma timme i gang ka in iwinyo kit ma gin loko kwede in inongo ni gin tye ka koko acoli ma gitye gang. Rom aroma ki un acoli ma Wun wutye gang. So, tin ni ene ni atamo ni kit ma an abedo ka winyo lok pa litino ma ma kobedi gin tye ka gamo lok pa lok ma an atye ka cwale pi mwaka abic lok me tibu gin jo ma woko gigamo mapat ma pe gingeyo magwar. Ento wun ma itye i Uganda, wun Acholi ma wutye i Uganda, wun wungeyo ma wa maber. Dong an Wora anyieo omoro Irija, Irija omoro wonne kilwongo ni Okulu Iburayim me kaka Lupor. Oo lukwo kaka malac mada i Acholi, kaka lukwo ka i Acholi kany wan nen calo wadwong tutwal. Ka in icito i Kalongo in ibinongo lukwo tye kunnu madit, ka in ibino i Kitgum In ibinongo lukwo pari kono itye kun itye kit gum. In ibino i acoli bur, in ibinongo wan lukwo madit bene. Kadi in ibino i Gulu district, in ibinongo lukwo. Lukwo en aye ka ma Kakana.

Rii ayela gua ki i Kongo gin gubedo jo macoli, latic ki ta kitita kwede wora gutita kwede ni Kongo mo onongo tye gang bote laticce ma onongo tiyo tic maber ki i kare ma ginywala. En onongo tye gangwa, en aye okimiyo nying Mawa. Ee, Mawa ata wun an pe, an kena aye acwali ma nying Mawa-ni tye. Mawa mukene bene tye. Wun aye pi wun litino mukene ma ineno luwutu calo anyaka-ni eni ma waco en, en, en, en, en anyira, anyira pa yira, ee, tye ka waco Mawa ma yam obedo i Gulai Cukul kany. Mawa-ni en obedo i Gulai Cukul.

Ee, kakana obedo kaka matego mada pien kaka ma yam tipo otiyo kwedgi i lobo Acholi en aye lukwo. Ka in ineno odongo, onyango pa odongo. ma obedo teka tutwal-li, mono in oniyo omin babina? Onyango pa odongo i rwomme ma en oteno lobo ogik ki pii cirii keken, ento ocoyo buk ma loyo profeca, otiyo i gamene weng i rwom madongo. Pe tye ngat mo maryek loyo Onyango pa odongo ogik ki pii cirii. Ka ineno ni okenyo twom bye, okenyo atwoma pe okwano, ento ryeko ma i kome loyo ngat ma onongo PHD, obedo okiyero kitero wa i ka moko pen cik, nineteen ninety five constitution, kit gun district otero okeny ki bedo atwoma, mono en aye twoni ma gin gubedo ka laro Lok me moko pet cik. Ino litino ki lukwo ma pe gin gukwano ma nyuto ni waco ningo? Tibu me pa culi en aye miyo ryeko, en aye miyo kero me timo jami weng ka culi. Man nyuti ma atamo ni ara nyuti ki litino ma gin pe gingeyo mawa. Lok ni mawa pe aculi ni kwanyu ki i wiwu. An Wod Dul Kwong amwonyo mac malyet bwora iye. Amito ni atit ngo ma ka an atye ka lwongo kobedo i cawa-ni, tipo, tipo, tipo, tipo, gin ma tye ka kelo lworo i kom dano matek i lobo Acholi kany-ni en aye gin ma naka yam nyiye. Acoli dong guweko litino me nyalwak ma gubedo i cawa-ni dong gin pe gingeyo. En aye gin ma an Lubanga pa kwariwa owaco ni, Dwok nyalwak ma kom kare-ni i te abila. En aye gubedo i cawa-ni tye ka kelo. lok madwong tutwal ni litino ma gin kinywalogi nicakke i kare ma dong Amin tye i loc, i kare ma Obote dong tye i loc, ki i kare pa Yoweri dong. Maracce dong tutwal i kare pa Yoweri onongo dong gin ma kilwongo ni tekwaro dong peke o weng weng weng weng. En aye i kom i di cawa-ni In inongo ni itye ka kelo lok madwong pien dano ngeyo ni tipo. Ka giwaco ni tipo, in kingeyo ni eno ni Catan. Ci otinne en amito waco, tipo obedo gin ango? Lubanga en aye nwoyo dano i dog tic apat pat. Dok Lubanga miyowu danne wa ki iye. Dano ma pud tye iyic, Lubanga yero mege ma pud tye iyic. An Lubanga oyera ma pud atye iyi mar nen calo, pien ni kare ma kinywala, an abedo dano mamwol mada. Lweny nen calo ka jo ma gingeyo ada lweny ni mawa olwonyo lweny ci nongo alwonyo lweny manok mada. Dongona weng an abedo dano mamwol. Ticca ma an abedo ka timone tic madongo ma pe opore latin me mwaka buru kit ma kiwaca kwede timo. Oweko i kare ma piny rac ma ayelayela pa lakwena Ali cakke i lobo Acholi, en tibu ma i koma ni, Onongo an angeyi mere ni in kit ma nongo dano weng ngeyi ni, angeyi ni in oni tibu pa Lubanga, Yecu, Yecu, Yecu. Gin ni logo kweda, wacca jami weng. En aye oweko an akwero lakwenango alic. Pien weng gin onongo tye i awere kuca, gin ni konygi weng. An akwerogi. Gin owaco pe igut ludwogo, pien timwu marac omako ludwogo i lobo Acuri kulu. Ka imito yenyo ngat ma cinge leng ma pe ogudo ludwogo, en aye bawae. Pe wurudu tic wuwaco ni, 'Jo enuni jo mako ludukwu, wek akonyo litino ka mar. Bene en tibu ni, 'Mar tye koma dong konyo litino ka mar. Litino pa wora, litino co dong dwong adada, ento tibu ma i koma ni okonyo otweyogi, pe tye ngatti mo ma odonyo i moni. Lwak me Acoli, Tibu ni okonya nino mo acel ma. An dong atye ka tiyo tic me bijinec me cato wil, en aye owaco ni, 'A icit itel lwakka, a icit itel lwakka bang ayodora i wang lek. Kakenyo dong en aye an acako a me cito i politics. Cung weng ma an acung wun acoli wungeyo maber ni ma wakato loyo dano ki kwir malac ata. Adonyo i District Council aloyo dano ki kwir madwong ata. Pe ento keken ni cukul, school politics. Aloyo dano ki kwir madwong ata me bedo latel i Gulu High School.

Pien an angeyo ni Lubanga en aye onongo okela, tela me adek eni, en bene Lubanga aye okela. I kare man, atero politik i kare ma piny rac, wan i Dalit, ka nongo Walter ocoragi, wun wungeyo, an Acol ongeyo, wun lityenana woko tutwal myero wuwiny ni Mawar ka olwongo Mawar ene ma tino atika owacowu ni, Acol ineno. ki wang mapat ki dong wun wuneno ma wun nongo wutye woko. Eh? Ma wara pe gin mayot. En cung i ada. Gin ma dano pe romo timone, en aye en timo. Calo ngo? Lok ma in itamo ni pe omyero kiwac woko, en aye lok ma a ki i dog Baba. Kare ma atyeko politics, ma watye ki politics, atamo ni dano onongo gingeyo ni an pe pe abigine. Pe, pe, pe, pe, pe, pe akwo wa i cawa-ni. Wun acoli wungeyo ni i, i, i, i, adot madwong obedo ki i koma kare me telo me pien gin, o, o, o, o, jo ma tye i gamente mito ni kimyero kimaka ki lok loro, ki lok loro, ma wa otimo gin ma kite, ma wa otimo gin ma kite, ma wa otimo gin ma kite. Ento tipo-ni omiti ki konya ki gwoka cing gamente mo mumaka peke. Ento adot ma i kom mawa dwong calo pii. Mono i kare ma atye ka telo District Council, acito i church kiyera an opost me telo kanica calo Head to Lady. Lubanga otera i kanica kara ami ceng janene luwum ma latin Acoli omyero kiyib timone malo. Mono dong awaciwu. An aye timo ni otuc bota, ka naka naka naka naka atiyo iye matek ki dok tula arutuno gi. En gin ni otuc bota awaci gi oo ni alwenyo bene tye ga mene ki kome bene ni ope ye yilo yilo tipo ajane a luwum go ento dong nongo tucu en tuc wa itim gin onyo otim gin onyo naka luwum ki ki mini woro man atye ka waco pi litino ma gin pe gi ngeyo mawa. Ki dong wunyo kit ma gin lanyaka me en me weko dog i tek ca ma woko ni, Par acudi ni iloyo dano weng. Ipar acudi mada ma war ene ni, Dak ite tipo weng kodi abino atito wu lokke, lok me tipo ti. Kare ma dong an amiyo woro ki janal luwum ki lwero kong okwongo kelo lapoya ka jwaka ki nyimwa i Woblenje ma watye ka wot. Wek irye cingi i wi jo-ni, cen ma ryemo, cen ma ryemo, marac adada, lapwoya ma naka yam ikwore weng obedo i wi oduu. Ryemo ocito ki i kome, walwoko kome ki jik, walyelo ye wiye, cen oa ki i kome owaco ni, 'Wun wua ki kwene? Wan wa wua ki i lobo Acholi, ci wucito kwedwa, watye ka tero yatariya pa jami alum. Lapoya ni otingo yatariya, pe dong lapoya, dako ni ma ci ru aa ki kom weko otingo yatariya ki i wor buleng ni oo wa i lwero ka i wor dong tibo dong oloko cawa bot weno tic matek dong otum ento acoli guwic lok. dok ki tekwaro. Kakenyo dong, kare ma an atyeko wot pa Jaden Wom, atero yatariya ni i wi lyel mucwini wa i ticci dutu. A ri dok a wot i te godi weng winy maber aculi. Omiyo atwero dong ni wot i te godi aculi weng. ka ma bino pa Acholi yam tye iye, bino me tekwaro tye iye, ci tibuni ene ni wituc buti, tibuni ene wituc buti, wot i te abila pa Acholi weng, wuwiny maber, ka wun wuwinyo ma wa atye ka wot i abilawu, abila ma wun wuweko mwaka miya acel ki pyera adek, ba mono wubin. Tibu wacca ni, Ai do, tekwaro, cit iwot i abila weng, tibu-ni binyutte boti. An awoto, cako wotta, kit awacca ni acako wotta ki patyeko ka acito Lamogi, ka dong amedde kede weng. Actually, amito wacciwu kit man, tibu tibuwu me tekwaro-ni tye. Gin ma gilwongo ni tibu-ni, wun wuwiny maber, tibu en aye en aye teko ma Lubanga omiyo ki kaka mo-ni. Ka lubbe ka lupayira, tibu ma Lubanga omiyo ki lupayira. Gin mogo i kome pe nen. En tuc macalo tuc macalo tuc i pwom mapat pat. Loko ki dano aloka. Lalub ngat ma en kubo dog tipo-ni i tekwaro me Acholi nongo tye. Ngat ma kubo dog tipo ni tye tipo pa ayira, wuwinj maber, tipo pa ayira tye pi jo pa ayira, latetone tye, latim jamine weng tye, lakwere tye weng, tipo pa dog pa tiko ma kilwongo ni baka ni jo ma tipo weng tye, lakwere tye, en tipo ni eni ni ma kiweko gi o liweng ni ma naka yam nongo iweko gi weng en aye omiyo twero tyet me adi? Tyet me acel. En aye omiyo otwero tyen me acel ma dong dano oweke o gire. Luba yen oweko obakagi, kalawinyagi, en ma tinni tinni anyaka ne gotwa gotwa jokwa jokwa winy maber jo kuni dong luteco ne peke jo kuni dong jo ma gin gwoko peke. Dano weng gin dong ongeyo Yecu Kricito. Man aye en gin ma iwinyo an awaco ni tibu ni. Kara awaco tibu ma onongo tibu me tibu ma yam Lubanga ocwalo me lub pa yera ma kilwongo ni kalawinya. Nyingi weng tye. Ka wa in i tipo, ma in i tipo ma yam Lubanga ocwalo, omiyo ki lupatiko ma kilwongo ni Baka, omiyo ki jo atyak ma kilwongo ni Olima, gidwong ata, omiyo ki jo Lamogi ma kilwongo ni Lulak, omiyo ki Lupurang ma kilwongo ni Olateng. En tiponi eni, iwiny kare atye ka waco ni tipo loko, tipo loko, tipo loko, en aye gibino, pe gumiya twer ni in kini ma naka ayang. Ngati mo pe tye ma cito i abila pa lawote, kaka mo pe tye woto i abila pa lawote. In kine aye icen. Acholi, man aye gin ma kilwongo ni tipo-ni. Tipo-ni en aye lagwok kaka. Wun wee wuti ki nying kaka, ka wee imwod ni, Onyono lagweno ogwok pio.

Amito lok manok i koma myel, pien i kare ma abedo ka wot i tim, acoli gin ma arwatte kwede tipo nyutte i yo mapat pat. Tipo tye bedo calo kin mukene arwatte calo dano, ento danone in ineno iwaci lapoya, ineno iwaci ni kome pe yot ento ka in ipenyo. Nongo kwiri kwiri ingeyo jami weng eh abayo mute dano penyo nyinge waco en ni adul arote kede i labwor oyeng kare ma ada o iye abayo en aye okwongo oona i te got abayo eh acudi.

Onongo anyaka-ni ki i Yunen, nyaka maber onongo ki i Yunen, ni man nyig kom ni aa mony oneko jugangwa weng. Okelo gang, kare ma ekelo gang, kimiyo ki, kimiyo ki lawot ma gilwongo nyinge ni Odoo. Odoo obedo ki anyaka-ni, ento anyaka-ni onongo pe dano, onongo tipo. I kare ma dong anyaka dong pe nywal. Ki yeni koma acuko kwer, ci dong i kare macon ka in itimo gin mo ma in itimo ma pe gine ki weri ki wer ki weko ki wero tibu ni eni ni udoo, iye oginya nono dako kore pe.

Kite ber i gwoko litino. Ci dong ma dano ocito i poto, en dong owaco ki litino ma tye ka gonyo iye ni, En, en ni bicito, ci mac ma kitye ka oyone en opoto ki iye. Ee, owaco ociko i litinone ni, Ka eni ka ma an apoto ki iye-ni, Ka piny dong odoko rac, wek itum kakakene ki dyang macol. Man pingo atye ka wacciwu acuku nyamdero kit ma otuc kwede jok acuku nyamdero ma tye jok pa jo amyel ma tye i got amyel. Rom aroma ki gin ma an abedo ka nongone i dye tim. Ee, gin ma an abedo ka nongo i dye tim kit kit anongo dano, kit kit anongo gin, ento tipo weng ojola. Wuwiny maber. Pe tye tipo mo ma an awoto iye, tipo wu ma wunwaco nyig kuni ma pe ojola. Jo ma an awoto kekgi guneno. Litino wun wuwiny, en iwaco ni, Woto kene, woto kene, woto ki mony. Dano ongeyo wun litino ma tye woko, wutye ka tamo ni wuromo balo nying mawa omoro, ento wun wutye ka lweny ki tipo. Mony mo ma an awoto kwede tye. Eh? Tipo ni mito o, tipo pa coli dok kiwoto kek ki mony. Eh? Dwok dano ki tekwaro. Telo ade mar adek ma atye iye ni me dwoko dano ki tekwaro. Cula mito waco ni pe tye gin mo wun weng kuroco paco pa uh, Professor Dr. Laro Tunu gin ki Chief Justice Cigamoy Owiny Dolo. Gin gutyeko ticgi ni weng ma gin tye ka timone-ni, coro bukgi gin ango gini weng, ento wek oti, nongo gin gudugo i abina. Ka peke, wubimoko cadenna wek jo-nu gutyek ticgi ni weng, coro bukgi, timo jami gin ango gini weng. Labangi tipo gin mo ma peke. Lutela ma gubedo gin tye ka telo acwali, gin guyelle ki ryekogi weng. Labangi timo gin mo ma timme peke ka ma an acung iye-ni. An acungo ni ryek pien gin owaco ni, Wan aye kwonga. Lwak me Acholi, Man aye atamo ni an atittiwu gin ma kilwongo ni tipo. Tipo ni eni ni tipo ma yam ogwoko kwariwu. Pe jo. En ma an awoto, jo ma an awoto kitgi neno calo kala awinya kit ojol atyeni, kala acel owinyo ajola ma akwanyo lityen adek jubali, kala awinya okwanyo lacek ki i boro ojola ki kot, okwanyo lacek, lacek ocako ito got ti ket ker ocito wa i lan i wi got ka oloko ogulu wiye owora. Dok bene atwoli, an atamo ni ma wa omoro gin ma en ogucung iye me poko kinwu, wun ma wutye ka lweny i kome, mono wun wutye ka lweny i kom tipo. Lapok kinwu en aye bibedo tipo. An acikowu ni, i kare-ni eni-ni ma, Kobeddi ni gin mo gilwongo ni tipo ma yam wun pe wudero kwaro ma yot tiyo kwede, ma kobeddi wun wuwinyo dano tye ka lwongo ngat ma tipo ocwalo tye ka lwongo nying tipo, tipo, tipo-ni, wulub cik ka tipo, wuwek lok goppa, lweny ka ibilwenyo ku myero kit ma kobeddi wun wutye ka lweny i kom mawa angoro-ni, ni nying tipo, tipo, tipo-ni, wulweny ki lapiwu, jok, jok ma malo.